Acholi waco ni myel ocakke ki tung malo i kabedo ma kilwongo ni Pawiri i ka ma onongo cuna tye ma opong iye tutwal. Ci kit awobene nen calo onongo myero obedo rorom, kit anyerane nen calo onongo myero obedo rorom, ento ka ma dong cet nywene iye wi dano en aye obedo Anga ma mono cwon anga? Ci ki diro awobi kacel acel iwaci ni, An omyero abed pat ki jo mukene nio ducu, wek ka an acito ka juko meya-ni ma an cwinya tye i kome-ni, amiyo ciginal mapat. En aye kit-ta kiwaco kwede, dong okelo myel larakaraka. An ada ma dong tin doko myel larakaraka-ni, lutwa, myel eni-ni obedo myel nongo keny. Obedo myel yenyo keny. Larakaraka i Acholi, pud iwinyo dok awaco dok anwoyo, obedo myel nongo keny. Ka inen kaka moni tye ka myelo larakaraka ki kukome, ci nongo gitye ka timo praktic. Gitimo praktic wek gin eyubbe me cito ka makke ki cere mukene i myel ma nongo kioto. Pien i kare ma nongo dong pur peke, cam dong weng kikwanyo ki i poto, tic tutwal dong peke, kare me lelo dong kare me oro-ni, en aye dong kioto myel. Pe kioto i nge nino aryo, pe kioto i nge nino adek. Kioto pi dwe acel, pi dwe aryo, pi dwe adek, pi dwe angwen anyim. Ci dong ka kimiyo ngecce woko con, awobe ki anyera ma pud opute aputa, I dog kaka moni-ni aye gin yubbe pi nino-ni enoni, pi kare enoni. Ena dong gin kare enoni cito ka romo-ni nongo awobe tye ma oyubbe matek mada. Eyubbe i praktis myel pa jo ma myelo larakaraka i cere moni-ni romo bedo pat ki diro ma jo moni timo kwede. Ka ineno larakaraka ma kigoyo piny i anaka kany, pa patte romo bedo tye ki larakaraka ma kombeddi kigoyo ma a ki tung malo i padee, i awere dok kede pa wede kit gum lamwogi wa i agago ki kwica, ki bene ma kimyelo i gulu kany. Larakaraka ka kioto, myelle. Awoc ni obedo myel nongo keny. Ka ce kaka kekette labolle kaka pa rwec tye ka yubbe me cito ka makke ki awobe ma tye i lamwoo, tye ka makke ki awobe ma tye i agago, tye ka makke ki awobe ma tye i gulu, tye ka makke ki awobe ma tye i anaka onyo ma a pa yera, ineno yubbe capat, style ma anyira tongo ki nginyo kwede teke papatte dok tye, kit awobe iyeyo dok inyono kwede lagec papatte dok tye, idok kwede pa widi ka cani style ki dirone weng papat, so kace dong myel-li ki oto in di neno. Gin ma yomo iye i myel arakaraka tye acel. Jo madito, neri madongo, ma peya dok mwakagi ocito bed twatwal, en aye giwoto ki awobe ma pud opute ma gitye ka cito ka nongo kenyi i myel larakaraka, ki wacci mogo ma pud girerep aye giwoto me cuko ki jingo cwiny litino anyira ni ka wucito kwija pe wubed lwor. Kit a wan opwonyowu kwede aye oket ki diro-ni, pien nongo kite ki wai lakamanda nyo ladit ma doro wi myel ki bot anyira ka ogubi weng tye. An in ineno ka ogubi ocito ka romo aroma. Ka jo moni ocako poto i bar, in ito neno jo ma woko-ni bene wai wunu loyo wako, jo ma tung kuca bene wai wunu loyo wako. Ci pyem ca in ito neno, pe pyem me lweny. Pe pyem me nyuto gin apat, ento pyem me neno ni wan aye wan oloyo. I kom myel ni wan aye wan oloyo-ni, nongo adada ni taget madit en aye ni me weko ni odong i en ma pud peya onongo i latin anyaka-ni onyut kero ki dirone oducu i myel arakaraka, wek ada cwinye Ocuk cwiny latin anyaka moni ma a ki i cere moni, ma bene nongo pe watte, ni, Aye obino mok kwede. Eni aye ka ma mitte dong bedo tye iye. Latin awobi keto cwinye, latin awobi keto kerone, latin awobi keto dirone weng ka myelo myel arakarak ni wek ada dayine-ni ki neno ni en pe etye latin awobi ma lawac kom, pe etye latin awobi ma tye genye genye, but latin awobi ma odongo ma ki pwonyo ki diro ni weng. An lamyel ma lawac kom in ineno ki imyelle, an aye aculi, wac kom bot nyako nyo bot laco pe gin ma dano mito pien wac kom pe gwoko ot. Kuman, co kadi inen awu ma kome wac pol kare yango ngec, awu ma kome wac pe keto cwinye i myel tutwal me keto diro yango ngec. Ento in ma iketo gen ki cwinyi ducu i myel, yengo lagec, yono nguti, yengo lapok, Gono awal kit na mito kede ma rwatte ki pa jeni-wu ducu e eni ni, in itye ka cobo cwiny nyaka ngeta ni, Ku bob dok mege pat ki pa jeni. An omyero akem bene, ci ka oo i caa ma ineno litino anyira tye ka cot, gicot ki i lain me bino-ni, eni in itye oneno anena nyaka aye moko tamme. en aye ka ma pala larakaraka tye iye, pata myel moko tye iye. In ongo ibimyelo cakke i acakki wa i agikki. Ento nyako aye bo moko tam ni awobi-ni en aye atamo ni laco ki kukome ma an atye ka yenyone-ni. Pien bene ka icito imoko ki laco ma lamyel matek mada, woro madit kimini. Dong ka inen nyako a ki i lain ka ma gin anyira tye ka myel iye, cawa me moko tye ka cito ka romo. Citail ma nyako nyo diro ma nyako keto i tongo, nyiko, elo, laneri, kit a bino kwede, in oto wee haa, coo tum kany tinto. En nyako dong o ni, Curone tek, nyako aye bino goyo in awobi ma en cwinye omaro-ni ki i lain nyako akato kidi woko. Pe ipute. An moko tye laiye ki ryeko. Moko tye ma nyako bino goyi kato kidi oloko lok cuna wuni oka ngec. ni weng wucikkeko ma bedo ngenu omoko maber meno nongo nyako ma in i cwinyi in awobi bene omaro. Kuman ma, ka anyaka ma in cwinyi pe omaro tyeko bino omoko kwidi, tye kit yo ma in itimo ma pe nyuto ni a in cwinyi pe omaro nyako-ni. I kine aye pe iye bedo piny wek iwiny lokke, wek ikwille lok I tiku cabbe, i kin iye tye jo mukene ma nongo akemo onongo makogi, ilo awal malo, lwobo i wi nyako, ci goyo awalle ki larek, ci dokke i lain. Nyako dong ka kemo a dong dok kede kun wene aa, obwona latin omoko too, awobini pe omita. meno moko namba acel. Moko namba aryo tye ma jo mukene dong nen calo gucako lakit mitigi-ni ocon, ma onongo lokke myel-li pire oo. In dong itye ki gen ki niye ni, Aberna-ni tin dong tye i lain. Amito dong anyutti-gi ni atyee ni an aye ogele, an aye twon co, ci ma myelo moo ma okur matek-ki, in iao ki i lain, icito iryebo awalli-ni i nyim aber nyo i nyim anyaka ma ocuko cwinyi dok ongene dong con-ni, ci in dong imyelo idwogo oko. Ma dong imyelo idwogo i lain-ni, dong icako yono nguti Ki lirek awal i cingi, ento nongo awal itero kanya in ingeyo. Ci ada ada aber bene ka dong neno, aber luge ka dong neno ni ada worone eni dong kimiyo bote ki latone ma en emito dok emaro mada-ni. Nyako giko myel rumo piny, kwany awal-li-ni ki woro. i lawal malo cako tongo ne ki kunnu. Ma peya ongolo ka ma bul tye iye odugu kanya awobe tye iye ni ka otuko inongo oloko style ma romo aryo onyo adek ma kwiny. Ka ki tye amyel i di bar ma nono ma lum peke nongo apwoya mito keto dano. En na dong o boti ni pe mite ni dok oyoki oyec gini ki tek In bidinao yo ki agobina wa ja wek labernan okati. Ci kato bene, ka laber dong okato un dong cito cobo cikke wu ka ngec, iyweyo wange i dunyu kwok, en bene dunyu migi ocobo cikke wu ni weng, omyelo, onyutu mar wu mene matitidi, marne pe kwakke pe timo gin ango, ento cik. Mogo dong i caa eni aye di imiyo latammi aber dok kwede. En ma ber tika wucobo cikki weng in ibino iyabo gony? Aber dong kato ki awal i cinge, myele odugu kwede, in bidong ilubo kore. Ento cik ma dong tek loyo ni ma aber tika dokke pe dong odok ka awalli-ni. Omyero wuyelle wubin wunyut bot lwak ni wucobo cikke myero pe okat centa onyo dyere ka ma bul kicibo iye ni. I ngok wucikke o ka kenyo wun dong wucikke aber dong cito in igamo awalli dit duk i lain pien ka iweko aber ocito oko ci kiwero ni enini awobi ma dako onyomo. Ti nene, e eno aye pol kare gin anongo wagwokke kede ki iye matek. Ka dong igamo awalli dit duku di imyelo ma iyi yom. Dong gin na medde i nge myel ma nongo myel otum en aye dong jo mukene ma nongo myel dong pe romo yarone ka maleng. En aye kit larakaraka nyo myel moko tye kwede. Ka ma ki lapokapoka i kin larakaraka ki myel moko tye kuman ni, larakaraka ki goyo wer mogo matego, cipidde bene tek, ki goyo wer agec. Agec ka nyako ma cacar ci iwinyo ki kelo i larakaraka ki wero ma in tuneno wek oo pwony madit dong an abinongo ki kakany. Ci pol kare wer agec agec-ci dano pe moko iye tutwal. Ento kadi iwinyo bino iwer mar, iwinyo bino iwer bor dong wek en aye ka ma dano pyelo komgi mot ci giwero oo kany aye dong ka nongo gin ma mito. Ci en obicito kun tum kwede myel enini ducu kimyelo nongo wacci marereb. Anganga gini nen mega ma apwonyi ni mono obibedo nining ki i kin pa jii-ni? Aci mono obedo ki kero me nongo ngat ma obimako cinge ki loka ca? Odongi mono ma oyero ki i kin pa jii-ni ma oyere mono nyako ma obedo nining? Eni gin ajoni en ineno pien ka kimyelo myel me acel pe olot me acel pud pe obedo nining? Dano ywe dok ikuro cawa me dok ka poto i bar ki ngangagi-ni, imito olo tur kun anongo myel ma kioto-ni cito ka tum-mi. Nongo ada in imoko tammi i kom nyako moni, imoko tammi i kom awobi moni wek tic pa nero dong obed tye me lubo kore. Ni Bob onyuto mitine i kom akucu akot akot-ti a ki kwene? Ee, ee. Akulu onyuto mitine i kom odong, odonge mono a kekene bot anga? Wat tye i kece peke, gange ganga gwoko dano kece peke, joni luk kota i kece kur, gubbe nining? Meno ka ma cik mukene ma dong kiyenyo ni kingiyo iye wek kabedo kacel mo ni watte kicako medo ki tutu matek dong ocak bedo tye. Eno aye dong gin ma kitimo matek twatwal. Meno dong pe bedo ticca in awobi be? Wun dong wuyaro tamwu ka maleng. Ticca wayo ki nero Me neno ni ka ada latinni a ki ka ma onyo, nera-ri omyero ocak nyeko cok me mako lurem ki won ki jo ma kuno-ni, wek diki mene ka jami-ni bino, pe dok onen welo i it i wang dano twatwal, ci eno i kite acwili tero kwede jami, kun nongo wok ki i myel.